Hai, betemu baru kitai bejerita rembus tusun ketiga. Ngarap ke bala peninga ulih like, share, komen enggau subscribe channel aku. Ketanda meri sukung agi aku. Aram kitai ngepun ke jerita tu. Ninga aki bunyi nyaut munyi nya, toi rumah pan enda bemunyi agi. Iya lalu neruska pejalai pulai ke rumah. Sepemanjai pejalai iya pulai, dia iya tepedaka bala sida Apai Sudan, Apai Aji, Apai Mela enggau Apai Sugit sama bela ngesan ramuk. Kita mindah ga nitih ke aya bunyi, ku tuai rumah. Ya, tuai, ku sida nyaut sama. Au, ku tuai rumah nyaut lalu neruska pejalai iya. Malam nya, sepengudah sida matah ke lengan, sida lalu berandau di mua ruai tuai rumah, deka madah nama kebuah sida mindah. Kami minta ampun agai nuan tuai, laban nyu begaut berangkut ke ramu kena berumah, nyu baka ke ka lari ke nuan kami, ku Apai Mela. Nadai nya ngawa bah nama kebuah kita mindah nyau enda tau enda, ku tuai rumah. Sida semina beperening pangan diri sama enda nyaut jaku tuai rumah tadi. Meda sida semina pening pangan diri lalu enda tesaut ke tanya tuai rumah, aki bunyi pan lalu nyaut, Kami ukai nama adum, kami beda ulih nerima pengarap baru nya laban nangi ke utai nyadi ila lusa nya meh kami mindah, ku aki bunyi madahka tuai rumah. Tuai rumah semina tuchum aja lalu bejaku, Enti nya udah pemutus ati kita, nadai maku ulih nagang, ku jaku tuai rumah. Ninga munyi nya, aki Bunyi lalu bejaku, Anang irau Dum, taja pan kitai nadai serumah agi, nuan tetap di rumah kami. Nadai kami ngelengkaka nuan, ku aki Bunyi. Nyaut tuai rumah tadi. Takah empat ari udah nya rumah sida pan nyadi. Taja bedau temu ambis tang ulih ga enggau diau. Dia ake bunyi lalu bebaik ke tuai rumah sereta sida serumah ngintu rumah baru sida enggau penuh adat lama Iban. Rumah panjai baru sida nya tadi dipiring lalu dipagar ngena penemu, ngijak ke nadai angat enggau diau ila lusak. Benung sida berami dia aki bunyi bejaku betelai enggau tuai rumah. Dung, aku ka madahka nuan utai tang aku nangika nuan enda arapka aku, ko aki bunyi. Dai, padah ke dia meh nya aya nuan lalu bedau nusi utai kati aku nemu, ko tuai rumah nyaut. Aki bunyi ka nyebut, tang berat mulut. Nangi ketuai rumah enda arap, lalu ngumbai iya ka ngenakut sida serumah. Shhhhhh. Nyau dalam sintak seput Aki bunyi, alu nadai meh iya nusi ketuai rumah. Anak guai Medum, bedau diatu, ila-ila meh aku nusi ke nuan, ko Aki bunyi. Tuai rumah semina tuchum aja meda ulah Aki bunyi baka nya. Nyau apus hari sida berami. Malam ari siti, tuai rumah lalu ngangauka sida serumah begempuru deka mai berandauka pasal pengarap baru ti ka dititihka sida tu ila. Dalam randau nya, tuai rumah deka nanya sapa bagi sida udah ngadang nitihka pengarap baru nya enggau sapa ke bedau ka nitihka pengarap baru nya. Tang, malam nya semua ka magang seminyak aki Bunyi, Apai Sudan, Apai Mela, Apai Aji enggau Apai Sukit aja iya ke ka bedau. Agi nangi ku sida lima bagi kita ke udah mutus ati ke nitihka pengarap baru tu ila, aku deka minta. Tang ngumpul semua utai ke disimpan kita, sida sakang, sida jimat enggau semua utai ke nyelai, ku tuai rumah. Sida serumah semina ngangguk kepala aja tanda nemu sereta meti utai ke tuai rumah. Lusa, bala sida deka datai. Pagila, kitai serumah meresi lalu ngaga alai kena ngengkahka semua utai lama nya. ku tuai rumah. Udah tembu randau sida nya tadi, sida pan lalu pulai ke bilik diri lalu giga ke semua utai disuruh tuai rumah tadi. Tang, malam nya ati aki bunyi nadai nyamai. Lebuh iya pulai ke bilik iya, iya asai ke bisi meda utai enda jauh ari endur sida nyukul kelia. Ok cukup naka tu dulu meh cerita aku ila nampung baru ba tusun kelima eh salah tusun keempat ba tusun keempat tu meh mayuh macham utai deka nyadi ba sida serumah ngarap ke bala pendengar terperinang enggau cerita aku tu lalu ulih like share komen enggau subscribe anang leju au salam.